Matotsvuka kane lockdown yaana muyellow boy manje. Ah, plus ziya isusu kandalaxo plus handisi vacho vavaya vana mutamba nevhatika. Ah, ukaramba wakadaro zvisvori kupa mwe murungu andikisa naye musama setu. Ah, manje kuramba rao ndino vanzi vandipa kamuvheti. Ah, ndovanangu vaitisa matwins.

bande bande ndinonetsa ndikakudze ndinenjira ndinozoita mazanzaro kingesheni kwese samaseto kweso wamapisa ketawe vandiita mumero chazve kudaro cha anyway ngoma hamuna mutema gotsi wamunawo here mutema negotsi shii mutema negotsi

munobvunza zvekuti kutema negotsi shamba unopenga mupano wake tinombosvisa zvangu kudani kusunga zvangu danda rangu iri

ungatadza kuti maprofets mukore uno havanyepi vasikana iye achibvuma kupusiswa ndokutibvuma mungwara saka kutizira ndo solution here ee eh, ende iye zvipofe mukana zvikoiko kusatombeta zvekumujaidza ya unenge une kaidea ndichamuendera mangwana usazinoita zvekupusa kana usvikepo ndichatomurovera mbanje chaidzo utodaro kusaruma anokuitisa kuita

mageta asi kubatika kwendau ndava ndokapandara asi kubatika
kone ukamuona undionese amai andofanira kuchuna andikuramba undichuna iri kutambike rero amai achakuchuna ko iyo uchiri kuimbere anongoma handisi kumira rasasvika buju bandana kumhanya sistra neyangu nechikuramba mabuza chiri vamwe vaasi kumira zvekudaro vaiziva

Newe Tinashe, zvauchirovarara sowarara kubva vakaita. Yes.
Uruda chiko munomu. Ndatouya so.
Kwa uzoita ibulamba mangutuni. Asa uzive zvawakaita.
Zvakaita zviri kunopinga. Yes, zvotori nini nende chibheki. Uruda chi? Ndatotizira ndine nhumbi yako asi pawe furara neno ufunga kuti urara nechidhucho kwa Mr. President. Ai, kurara ndiko hako kakurara kahwanika kundu ukanondudza kuti hanzi watoita nhumbu utazi wakararwa kamiliyoni Kahwani ikako muchinyanya kuda zvinonaka na Tinashe. Ii, zvonaka ndizvazvo ka asi kabuda muno hauna nhumbu yangu
Noku noku noku sawira. Konda iso chakarara asi wakavharira kai. Ah, sorry sawira kana kutomboona kutori ne, ne shori yako zvangu. Makadiko ndinoitwa vashumba kwe munoitwani. Ndini mai vemuno vanyowani. mai wemuno wapi kobuda muno iwe Handina kwandoenda nenhumbu yako Tinashe.
Ko munobva muchitonakidza kudai so ndokuti lockdown zvoko. Dai utori munhu wako Tinashe watonipa hako mari yechingwa nditori nenzara so. Yechingwa idzi hakuna mari yechingwa buda muno get out. Ndibuda ndichindepi ndine nhumbu yako? Hayi Tinashe dzikama iwe dzikama wava munhu mukuru iwe.
Ayo zvikudzikama ndiko hako kasahwira asi munhu haunzwa zvekutaura nemupengo. Hede, inini mpengo. Pengo ndisekuru wako shamwari. Yo tinashe ona ka.
Ndiwe munhu akutokonzeresa zvinhu zvambomira zvakanaka. Dai wanga uri mumwe munhu zvafuka. Watongodzikama totonga nyaya iyi. Hayi, muchitonga nyaya ipi? Yachisara imuchidanana imini. Mutonga nyaya ipi yamununduudza kuti kutonga? Sara imuchidanana imini. Ha.
Yako kaenda shamwara ndibve pano. Ndotobviswa pano nekuda kwecrane kana nerufu chairo. Ndibve pano. Hatina chezvaari mwana ndopenga naye. Usawara zvako mukadzi wasora ndotaura naye Tinashe. Haanodzikama rongori dzungu chete. Dzungu manje kwandiri chihera ini. Ah. Zvino mukadzi wasaura ndauda kuenda hapana here chawanga wambobika wo ndipoti kapu kapu kapu ndoda kumhanya ndiri kuenda kure. Mi baba munondijairira imi. Ndatouyawo pana panhasi makutondivhunza chikafu. Ii kunyima kunyima kwako chauyawo kwangu. Ha mundinyenge nemadiro enyu amunoita vakadzi yayo. Ah unondizivira kupi mukadzi wenda uchirotomoka mukadzi iwe. Get away man. Ya, nemi vana tina shame chinyanya kutora zvivakadzi zvegoko izvi. Kutsvaka wachitukwa mukadzi une dzungu stereki. Mama jaira akakudya mari dzatina shema at this time ahulumi. Mari yese yakutopinda apa pangu apa.